Il-gżira għadha qed tirkupra mill-assedju l-kbir. Fl-arja għadha tinħass it-theddida ta' attakk ieħor mit-Torok. Il-Kavallieri ta' San Ġwann kellhom għażla, jew jitilqu minn gżiritna jew jibqgħu u jsaħħuha. Għażlu li jibqgħu u li jibnu belt imdawra bi sward. L-inġinier militari Francesco Lapparelli fassal belt Art b'disa' kavallieri. Minn dawk id-disa' inbnew tnejn, il-Kavallier ta' San Ġwann u l-Kavallier ta' San Ġakbu. Il-Kavallier ta' San Ġakbu għandu Storja mill-aktar interessanti. Inbena bil-għan li jiddefendi l-Belt Valletta minn attakki min-naħa tal-Furjana. Imma fi żmien l-Ingliżi kien jintuża bħala maħżen tal-ilma u aktar tard bħala maħżen tal-ikel. U llum? Illum il-Kavalier ta' San Ġakbu jaqdi funzjoni ferm differenti. Illum la jaħżen kanuni, la ilma u lanqas ikel. Illum hu maħżen ta' produzzjonijiet u avvenimenti kreattivi. Sar ċentru għall-kreattività. Sar spazju kreattiv. Fil-bidu kien diffiċli. Kien diffiċli mmens. Bħal kull ħaġa, bħal kull meta tibda ħaġa ġdida, dejjem ikun hemm ċertu affarijiet li jrid tittwikja u tirranġa u l-isfida kienet kienet enormi ġifieri biex biex toħloq il-kultura wkoll li l-attivitajiet kollha jkunu taħt taħt saqaf wieħed u jkun hemm sinerġija bejniethom, bejn iż-żfin, bejn it-teatru, bejn l-arti, ma kinitx faċli. Jiġifieri kienet l-ewwel darba li inħolqot dat-tip ta' ambjent. St James beda b'viżjoni, viżjoni li jkun il-pjattaforma għal, bħala pjattaforma u katalist biex l-arti u t-teatru kontemporanju jieħdu żvolta. Naħseb minn dik in-naħa St. James irnexxa. Il-fatt li għandu teatru fit-tont, dak jagħmlu differenti ħafna mill-ispazji l-oħra f'dak li artisti u u diretturi ta' teatru jridu jaħsbu b'mod eh, differenti u eh, toħol ilhom ftit ta' challenge. Ma naħseb dik tmur ħafna ma l-ideja u l-idjoma kontemporanja ta' teatru naħseb St. James hemmhekk żgur li irnexxielu jmexxi dik l-ideja l-qudiem. Minn mindu fetaħ l-ispazju kreattiv St James Cavalier kien wera li l-fokus ħajkun fuq il-kreattività. U minħabba li jiena anki qiegħed involut fl-edukazzjoni, kelli minn dejjem eh, relazzjoni mill-qrib ma' dan l-ispazju. L-ewwel wirja li kien hemm fil-fatt kont ħadd sem fiha kienet il-wirja tal-ftuħ fejn kelli l-ewwel installazzjoni ġewwa dal-ispazju u kienet istallazzjoni fejn kienet istallazzjoni interessanti ħafna u anki wera l-ispazju li ħajkun spazju differenti minn minn exhibition spaces oħrajn. U allura minn hemmhekk jiena bdejt nara li dal-ispazju qed jagħti impetus lill-artisti, kemm artisti viżivi, speċjalment viżivi minn naħa tiegħi, però anki artisti ehm, tat-teatru eh, u ta' kull forma oħra ta' espressjoni artistika. Jiena tul dawn 15-il sena għamilt ħafna wirjiet hemmhekk. Ikkurajt ħafna wirjiet ukoll, jiġifieri kelli ħafna kelli l-okkażjoni li nagħmel curatorial work ma' artisti oħrajn u anki nara kif ċertu artisti anki żgħażagħ fjorixxew u qed juru dan l-ispazju. Il-fatt li St James serva ta' pjattaforma għall-idjoma kontemporanja kemm ukoll fl-arti viżiva, naħseb dik dik hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jiċħadha. Jiġifieri għall-artisti kontemporanji forsi mhux l-ispazju dejjem ideali imma l-fatt li kien hawn żgur li ta spinta biex il-ħsieb fl-arti kontemporanja kif espressa fil-kuntest Malti inbidlet. Ċentru ta' kreatività fejn l-attivitajiet kollha jiġu flimkien, ideali, tkun mibnija, tkun purposely built. Però li toħloq li toħloq ċentru ta' kreatività f'binja ta' 400, 500 sena kienet l-ikbar sfida biex l-operat ikun jista' jitmexxa faċli. U dik kienet l-ikbar sfida. Naturalment kien hemm ċertu restrictions. f'binja antika. L-iskop hu li kull forma ta' kreattività, jew l-inqas kemm jista' jkun minn kull forma ta' kreattività, issibha fejn issibha, mhux neċessarjament fl-oqsma li huma renomati għall-kreattività bħall-arti u l-kultura, imma anke f'oqsma bħat-teknoloġija, bħall-informatika, bħal setturi differenti. jiltaqgħu fi spazju wieħed u jinħolqu proġetti kreattivi. Dak hu l-għan u dak hu l-iskop. Ġifieri ehm, l-ispazju kreattiv jaħdem bħala inkubatur ta' proġetti kreattivi. Il-viżjoni strateġika ta' spazju kreattiv hija sempliċi ħafna u ddur fuq tliet kunċetti. Tliet kunċetti li huma l-identità, id-diversità u l-eredità. Bl-identità aħna nfissru min aħna. Huwa ċar, tajjeb li aħna nkunu ċari min aħna, jiġifieri aħna bħala Maltin, aħna bħala ċentru għall-kreattività, u issa iktar minn qatt qabel aħna bħala spazju kreattiv. Xi nfissru? X'inhija d-differenza pereżempju bejn l-arti, il-kreattività u l-kultura? U x'inhi r-relazzjoni bejn dawn it-tliet termini li għalkemm huma relatati, it-tlieta jfissru xi ħaġa differenti minn xulxin? Dik hija l-identità. Id-diversità hija tista' tħares lejha b'kelma oħra li tixbah il-kelma diversità li hija d-differenza. Ġifieri aħna fil-viżjoni strateġika tagħna naraw li naħdmu ma' kemm jista' jkun nies differenti u fl-istess ħin naħdmu tipi ta' xogħol differenti. Ġifieri d-diversità f'dak is-sens miftuħ qisu anke fil-bijoloġija nitkellmu dwar il-bijodiversità, tipi differenti ta' speċi, fil-każ tagħna tipi differenti ta' proġetti kreattivi, tipi differenti ta' kreattività, u tipi differenti ta' nies sew bħala udjenza u sew bħala nies li jipproduċu attivitajiet msejsa fuq il-kreattività. It-tielet punt huwa l-eredità. L-eredità dak li nistgħu nsejħulu l-wirt. il-wirt tagħna jew il-wirt ta' x'sa nħallu warajna, jiġifieri aħna li qegħdin nagħmlu dan kollu, kemm aħna konxji ta' x'sa jibqa' warajna minn dan li qed nagħmlu jew sempliċiment qegħdin nieħdu pjaċir b'dan li qed jiġri issa u sempliċiment jgħaddi s-snin u jintesa kollox. Fl-istess waqt, inħarsu lura, x'ġie qabilna? Aħna l-ewwel nies li qatt għamlu dan it-tip ta' xogħol anke bħala Maltin? U ħafna drabi nsibu li hemm stejjer tal-kreattività fil-qasam Malti li bilkemm nafu bihom. U allura naħsbu li għalina huwa importanti li nenfasizzaw dan is-sens ta' eredità biex sew nifhmu minn fejn ġejna kif ukoll x'se nħallu warajna. U fl-istess waqt dan jorbot ukoll mal-kunċett tad-diversità u l-kunċett tal-identità. Aħna konna Tim, nistgħu ngħidu li ħdimna proprju bħala tim, il-membri tal-Bord kollha flimkien, u naħseb dak li għamilna għen biex lil dan iċ-ċentru tah karattru. Imxejna morna lil hemm mill-idea li dan ikun xi mużew imma li jkun inkubatur ta' ideat kreattivi, ta' inizjattivi kreattivi. U naħseb din il-ħaġa ħadmet, ħadmet fil-perjodu tagħna, għax dak huwa l-perjodu li nista' nitkellem dwaru, u ħarġu diversi inizjattivi, wellidna diversi inizjattivi li mbagħad marru ħadu l-ħajja tagħhom barra minn dan iċ-ċentru. Sar progress kbir ħafna minn ħmistax-il sena Law, u illum kif qed nara kif kif inhu mmexxi, hemm ċertu inklużività li li dik kienet parti mill-brief li kien li kien kienu tawna l-Ministeru huwa we have to be inclusive, mhux exclusive fejn naturalment Trid toħloq opportunità għat-talent li għadu żgħir, irridu mmorru l-iskejjel, irridu, we have to be, irridu nkunu proactive, nagħmlu outreach programmes fejn ninvolvu n-nies f'diversi arti u naħseb dik dik il dik dik il dik iċ-challenge, dik is-sfida naħseb sar progress qawwi u llum anki n-nies li jidħlu hawnhekk li jkunu involuti f'diversi attivitajiet jħossuhom komdi u l-opportunitajiet mal-iskejjel qed ikun hemm. Naturalment, dejjem there is always room for improvement, dejjem ikun hemm dejjem hemm lok biex nimpruvjaw l-affarijiet. Li niftakar l-aktar kienu d-diskussjonijiet li kellna fil-livell ta' bord dwar l-indirizzament li ridna nagħtu lil dan iċ-ċentru. Kienu diskussjonijiet bejn li kienu diskussjonijiet konċettwali imma anki ridna npoġġuhom fil-prattika permezz ta' inizjattivi pereżempju bħal meta għamilna t-teatru għal persuni b'diżabilità meta dawn batnihom barra minn Malta weħidhom. u bil-ġenituri tagħhom ma xtaqux li dawn jitilqu weħidhom u tajniehom dik il-libertà, dik il-fiduċja fihom infushom. Bħal dawn kien hemm ħafna inizjattivi simili u dawn huma li għamlu d-differenza, dawn ma kinux is-solita, biex ngħidu hekk, play imtella' tajjeb jew kunċert ta' livell għoli, imma kienu inizjattivi li fetħu toroq ġodda għal diversi nies li forsi huma stess ma kinux qatt joħolmu li sa jkollhom dik l-opportunità. U f'dan is-sens naħseb li ċ-Ċentru għandu jkompli jfittex inizjattivi bħal dan għax meta qed ngħidu ċentru għall-kreattività, iċ-Ċentru stess irid ikun kreattiv fil-mod kif jistimula l-kreattività.

Minn bini mfassal biex jilqa' l-attakki tat-Torok, sar post li jilqa' n-nies fih. Din il-bidla ħa ħsiebha l-Professur Richard England, wieħed mill-arkitetti l-aktar magħrufin ġewwa Malta, bl-għajnuna ta' Michael Ellul. espert tar-restawr. L-akbar sfida kienet dik li bini maħsub biex ikeċċi l-invażuri kellu jinbidel f'bini li jilqa' fih in-nies. Ma nixxi ngħidu, il-Kavallier ta' San Ġakbu kellhom isirulu tibdiliet strutturali kbar. Ngħidu aħna, il-ġwiebi li fiż-żmien l-Ingliżi kienu jaħżnu l-ilma, bil-mod il-mod inbidlu f'atriju u teatru spettakolari li f'dawn l-aħħar snin raw ma' tmien mitt produzzjoni, avveniment u festival u għexieren ta' nies

Fondazzjoni Kreattività hija entità pubblika li għandha l-għan ewlieni hu li tmexxi u toħloq programm ta' attivitajiet fi ħdan l-ispazju kreattiv St James Cavalier. Imma mhux biss, responsabbli wkoll minn sensiela ta' proġetti oħra kemm mal-komunitajiet u proġetti nazzjonali u festivals nazzjonali bħal Viva u Ziguzaig. Kelli ħafna esperjenzi sbieħ dan il-post. Għamil żmien fejn kont anki direttur tal-fondazzjoni jiena u niftakar sew ehm, żewġ wirjiet importanti. Il-wirja tiegħi fi 2011 eh, kien jisimha Terren Vag fejn kont qed nuri pittura, eh, fotografija u video. Dik kienet wirja importanti għalija l-karriera tiegħi għax Inħoss li kont ġbart hemmhekk f'dik il-wirja dak kollu li jiena nagħmel speċi ta' minnaħa ta' kreattività, minnaħa ta' espressjoni. Kien hemm ukoll il-wirja ta' ċogim ta' 2005 li jiena kont kuratur tagħha. Digital Discourse, din konna ġibna ftit artisti mill-Commonwealth, eh, artisti minn differenti, minn posti differenti, ġibna xogħol tagħhom hawnhekk u kienet l-ewwel wirja ta' arti diġitali f'Malta. Ehm, wara dik kelli wirja oħra li kon ġibta mit-Tate Gallery eh, li kien jisimha Analog. Din kienet wirja ta' kif bdiet l-arti tal-video ġewwa l-Ingilterra. Ġifieri, dan huwa kollha memorji sbieħ li jiena iftakar ċertu fondness. Naħseb tul din l-aħħar din l-aħħar sena sentej wieħed mill-highlights gwar kien il-Festival Viva żgur. Naħseb ehm, irnexxinna noħolqu festival ġdid tant neċessari fis-settur eh, tal-arti viżiva, xi ħaġa li kienet nieqsa u naħseb naħseb eh, ħalla impatt impatt pożittiv. Waħda mill-iktar avvenimenti li kien li ħad gost li saret Kienet il-avveniment li St James tella' flimkien mal-iskejjel għal tfal bi bżonnijiet speċjali. Dak kien avveniment li kien imsejjaħ Festival of the Senses u hemmhekk St James wera li li l-policy tiegħu ta' ta' inklużjoni vera kien vera qed jatwa il-fatt li ta' opportunità li studenti bi bżonnijiet speċjali setgħu jtellaw xogħlijiet u juru l-abbiltà tagħhom naħseb kien kien punt importanti. Jien hawnhekk kont involut f'diversi attivitajiet, numru kbir ta' attivitajiet, forsi l-isbaħ memorja li għandi huwa tal-kunċerti ta' wara nofsinhar li kienu jittellgħu ġewwa l-knisja ta' Santa Katerina tal-Italja proprju pass 'il bogħod miċ-ċentru. Kien proġett interessanti, il-knisja ta' Santa Katerina d'Italia kellha bżonn restawr kbir. Kien sar restawr fuq barra iżda fuq ġewwa kien għad ma hemmx fondi għar-restawr. U kien hemm proġett flimkien ma' Kavallier ta' San Ġakbu sabiex jinġabru l-fondi u tiżdied ukoll l-għarfien fuq dak il-proġett. U għal seba' snin sħaħ kien hemm numru ta' kunċerti, kien hemm kunċerti darbtejn fil-ġimgħa wara nofsinhar u kien hemm ukoll anke forom ta' attivitajiet oħra li kienu qed jittellgħu ġewwa din il-knisja u hemmhekk propju bdew ħafna ħafna mużiċisti dak iż-żmien konna żgħażagħ issa m'għadniex daqshekk żgħażagħ imma huma kollha mużiċisti li llum il-ġurnata għamlu isem kbir għall-pajjiż nista' nsemmi fosthom nies li kantaw hemmhekk Nikel Issa Ġuż Darmanin tenur Claire Gigo mezzosoprano u numru kbir ħafna ta' mużiċisti. Darba pruvajna ngħoddu kemm għaddew mużiċisti minn hemmhekk u biżna l-mitejn sew, jiġifieri kien proġett pjuttost importanti. Affarijiet oħra huwa x-xogħol siewi li jsir b'festival bħal Ziguzajg. Dawk il-fatt li jirnexxielek tattira ħmistax, sittax-il elf tifel u tifla. fi żmien ġimgħa, jiċċelebraw l-arti f'kull forma. Il-proposti għal proġetti li jipparteċipaw fl-Ispazju Kreattiv huma magħżula minn proċess sempliċi ħafna. Il-proċess jibda billi dak li jkun interessat li jipproponi xi ħaġa jimla formola li għandna fuq il-websajt tagħna li hija fuq kreattivita' dot org. F'din il-formola aħna nitolbu affarijiet bażiċi ħafna, pereżempju li min ikun qiegħed jipproponi xi ħaġa jgħidilna x'inhi din il-ħaġa li qiegħed jipproponi, x'tip ta' spazju hemm bżonn biex issir, f'liema dati tista' ssir, x'tip ta' baġit hemm magħha. U hemm imbagħad allura sett ta' kriterji illi bihom aħna nevalwaw kull applikazzjoni jew inkella kull proposta illi ssirilna biex imbagħad nagħtu gradi, nagħtu numri jiġifieri biex ovvjament naraw liema huma dawk il-proġetti li aħna nistgħu nagħmlu u dawk illi ma nistgħux nagħmlu għax jew hemm wisq proġetti fl-istess dati jew inkella għax il-baġit jippermetti tant u x'naf jien. Matul l-istaġun attwali kellna 150 applikazzjoni illi aħna kkunsidrajna. Minn dawn il-150 applikazzjoni għandna kważi 80 proġett. Ġifieri għaliex? Mhux għax aħna ma ċċettajniex 70 applikazzjoni imma għax kien hemm minnhom illi lqajniehom anke ma' xulxin. Applikazzjonijiet oħra li għalkemm pereżempju aċċettajniehom, min kien ipproponihom għażel illi pereżempju jkompli jaħdem aktar fuq dak il-proġett u jippreżentah per casu s-sena ta' wara jew inkella qbilna flimkien magħhom illi dan huwa proġett illi jista' jingħaqad ma' proġett ieħor. U dawn kienu minn erbatax il-tip ta' forma kreattiva differenti. Tmistax-il sena ilu fis-sena 2000 il-Kavallier ta' San Ġakbu, reġa' nfetaħ bħala ċentru nazzjonali għall-kreattività. Biex jitfakkar dan kollu u l-ħafna tragwardi kulturali li ntlaħqu matul is-snin li ċ-ċentru ilu miftuħ, qed isir proġett biex jilqa' udjenzi differenti u jħares lejn il-ġejjieni taċ-Ċentru. Il-programm tal-Ispazju Kreattiv huwa divers ħafna. Huwa divers għax wieħed mill-prinċipji tagħna, fil-viżjoni strateġika tagħna, huwa d-diversità. Huwa imsejjes ukoll biex jorbot ma' dawk iż-żewġ punti l-oħra li għandna fil-viżjoni strateġika ta' l-identità tagħna bħala Maltin u aħna min aħna bħala nies kreattivi u fl-istess waqt jorbot ukoll mal-kunċett ta' l-eredità. U allura għandna proġetti illi jorbtu fuq firxa ta' madwar l-erbatax il forma differenti ta' kreattività. Ġifieri mhux biss mużika, teatru u arti viżiva imma wkoll per eżempju Spettaklu ta' maġija minn Vanni Pule li għandna pereżempju għal ġimgħat ta' ftit qabel il-Milied, biex nagħtu eżempju wieħed. Biex norbtu pereżempju mal-idea ta' l-eredità, aħna organizzajna flimkien mal-familja tal-artist Antoine Camilleri wirja tax-xogħlijiet tal-ħajja tiegħu u fl-istess ħin anke nesploraw aspetti tal-ħajja tiegħu. Issa fit-23 ta' Novembru ta' l-2015 Antoine Camilleri jagħlaq għaxar snin mill-mewt tiegħu. U allura ħassejna li kien xieraq li nfakkru dan l-anniversarju bl-istess mod li jitfakkru tant anniversarji oħra imma din id-darba fil-qasam tal-arti u l-kreattività. Apparti hekk però għandna wkoll aspetti oħra li n-nies jistennew minn għandna hawnhekk għall-fatt li l-programm tagħna ilu għaddej ħmistax-il sena u hemm ċertu sens ta' kontinwità f'dawk li huma forom forsi xi ftit aktar li drajnihom issa, jiġifieri, b'mod partikulari naf li n-nies ifittxu ħafna fiċ-ċinema tagħna dawk it-trasmissjonijiet li nagħmlu diretti min-National Theatre ta' Londra, mill-Bolshoi ta' Moscow u mill-Metropolitan Opera ta' New York. Jien naf kemm inni involut fiċ-ċentru hawnhekk, rajt iċ-ċentru jinbidel b'mod tajjeb ħafna. Dak kien proprju l-proġett tal-Millenju. ta' Malta. Fil-bidu kien bħala ċentru kulturali forsi kien għandu l-bidu kien għandu qed isib saqajh. Illum għaddew, illum il-ġurnata għaddew 15-il sena u nistgħu nimxu għal pass li jmiss, li mhuwiex biss ċentru li jilqa' produzzjonijiet u xogħol artistiku iżda jkun propju ċentru li jkun il-katalist għal ħolqien ġdid ta' xogħol ġdid. Qed naraw issa l-iżvilupp taċ-ċentru mhux biss bħala post fejn jinkera l-ispazju, iżda post anzi fejn jinħalaq djalogu u jinħoloq ukoll xogħol artistiku ġdid. Qed naraw ukoll ħafna xogħol f'dak li huwa media ġdida, digital media pereżempju. Affarijiet forom tal-arti forsi li mhumiex daqshekk għadhom b'saħħithom. Pereżempju, m'ilux twaffqet l-Electronic Music Malta li qed jaħdmu ħafna ma' dan iċ-ċentru sabiex naħdmu fuq dak il-lat ta' mużika għall-mużika elettronika. Iċ-ċentru dan l-aħħar inbidel sew, fil-fatt anki l-fatt li qed isejjaħ lilu nnifsu spazju kreattiv iktar milli jintrabat mal-Kavallier ta' San Ġagu. Inħoss li din hija pass tajjeb 'il quddiem għaliex qed jindirizza aktar il-kreattività Eh, kemm f'kull qasam tal-arti. Qed naraw wkoll ħafna l-impen taż-żgħażagħ ehm, dal-ispazju li jawgura tajjeb għall-ispazju. Ehm, fil-fatt nixtieq li naraħ ikompli jindirizza udjenzi diversi u kompli wkoll ħalli eredità warajh. Kull wirja, kull attività għandha tiġi digitized, għandha tiġi miżmuma ħalli jkun hemm xi riċerka l-qudiem Fejn wieħed ikun irid juża dal-materjal isibu isibu hemmhekk lest għar-riċerka. Jien naħseb ħaġa li xtaqt li saret fil-perjodu tagħna imma sfortunatament minħabba l-domandi u ċ-challenges, l-isfidi li sibna ma stajniex nagħmluha wkoll għax il-ħin huwa dak li hu, hija li dan iċ-ċentru mhux biss ikun ċentru ta' kreattività għall-arti, imma jkun ċentru ta' kreattività għall-arti u għax-xjenza u jara kif dawn it-tnejn jista' jgħinhom biex jaħdmu flimkien. Dan huwa pajjiż li naħseb f'dan l-aspett għadna Għad fadlilna ħafna x'naqdfu u hemm spazju fejn nimmaturaw. Għandna nies tajbin kemm fl-arti u kemm fix-xjenza, imma jekk nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħmlu immersjoni ta' dawn iż-żewġ dinjijiet li ħafna nies jarawhom differenti meta fil-fatt dawn huma żewġ dinjijiet kumplimentari tkun xi ħaġa sabiħa kieku fis-snin li ġejjin jista' dan iċ-ċentru jaħdem iktar f'din id-direzzjoni. Għaddejna minn exercise sħiħ ta' rebranding, sa ftit ta' żmien ilu l-emfasi kienet fuq St James Cavalier bħala isem, illum mixjin li fejn l-emfasi qed nagħtuha fuq l-ispazju kreattiv iktar milli fuq il-binja. Il-binja hija binja storika li m'għandhiex bżonn, m'għandhiex bżonn lilna niftaħru biha, hija waħedha. Aħna qed nipprovaw nagħtu daqsxejn iktar focus ta' fejn ix-xogħol tul dawn l-aħħar ħmistax-il sena sar, li kien fis-settur tal-kreattività. Jiġifieri qed isiru numru ta' xogħlijiet li norganizzaw lilna nfusna b'tali mod li nkunu preparati għall-futur u li jkollna strateġija ċara u pjan ċar ta' fejn irridu naslu fi żmien ħamsa, għaxar snin. Iċ-ċentru hawnhekk m'għandux ikun spazju bħala spazju fiżiku imma ċ-ċentru huwa għandu jkun bħala idea. Idea li tista' tiġi esportata liberament madwar Malta u Għawdex u anke barra. Waħda mill-affarijiet li bħala Bord qed nisħqu fuqha hija proprju li l-Kavalier ta' San Ġakbu mhuwiex il-binja iżda huwa l-ispazju. Fil-fatt dal-aħħar kellna rebranding, biddilna l-isem għal Spazju Kreattiv. għadu l-Kavallier ta' San Ġakbu iżda li rridu nisqu huwa li dan huwa spazju fejn jinħoloq xogħol ġdid u hija xi ħaġa li aħna l-proġetti tagħna m'aħniex marbutin fiżikament ma' dan l-ispazju iżda nistgħu nilħqu iktar komunitajiet madwar Malta u Għawdex u possibilment anke barra minn xtutna. Ħmistax-il sena huma ħafna u fl-istess ħin huma ftit ukoll. Jekk toħodhom bħala bniedem, fi 15-il sena tasal f'dak l-istadju fil-ħajja fejn tibda tieħu d-deċiżjonijiet il-kbar. Se tagħmel bil-bqija ta' ħajtek, x'professjoni forsi ħadiew. U naħseb iċ-ċentru għall-kreattività, l-ispazju kreattiv. Wasal f'dak l-istadju fl-eżistenza tiegħu fejn irid jieħu ċertu deċiżjonijiet ta' kif se jkompli jiżviluppa u lejn liema direzzjoni ta' żvilupp Irrid imur. Ma tistax tagħmel dak mingħajr ma tkun taf eżattament minn fejn tlaqt, minn fejn bdejt, x'ħallejt warajk u l-pubbliku hemm barra eh, kif jarak u kif jipperċipik.